Ta' età żgħira kienet preżentatriċi u kienet tintervista ħafna nies popolari. Għalfejn taħseb li ħafna żgħażagħ jammiraw? Mina bniedma li ma naqta' qalbi qatt. Kellha kappell għal kull tibdila li kienet tilbes. It-tifla tal-kappell Taf għal dik tal-kappell. Kella kpieper kella xi ħamsin wieħed, ma' kull outfit kien ikollha kappell. Ta' 14 sena offrewla li tibqa' l-Amerika b'kuntratt ma' Disney Channel. Riduni nibqa' hemm biex nagħmel. Bil-familja b'kollox. Iva. U waqt li konna hemmhekk kien ġie it-tutor, wieħed mit-tutors li Kien jgħallimha u kien għalli ma niftakar preċiżi kermiet. Congratulations, Mr. Mr. Borg. Għetlu forward jien. Għalli your daughter has been chosen for the Disney Channel. Ħadd nifsi l-ġewwa, għedt kif jista' jkun it-tifla ta' għandi 14-il sena. U jiena ħadd tkun daqshekk bot minni u minn mara. U inti għattilhom leċens? Le, u qalli l-ewwel flajt id-dar, imxi. Ejsa, eh?

Kantat mal-kantant Taljan famuż Gigi D'Alessio. Fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest,

Christabel hija persuna għandha qalba tajba ħafna, taf tmur tajjeb ħafna man-nies, eh, tifla onesta ħafna, qatt ma smajt kelma ħażina fuqha. Christabel hi tifla qalba tajba ħafna, tħobb il kulħadd, ma tobot il-ħadd, ma tejra l-ħadd, tejn Lil kull min ikun hemm bżonn. Bieżla, bil-għaqal, attenta. Brava ħafna Alla jbierek. Ma sta ngħid xejn ħażin fija. Jiena proud li t-tifla tiegħi. Imma il-karattru tagħha u li hu dan għadon li tawla l-mulejju. Kristabel eh, bħala persuna hija fokata ħafna. Ehm, Hija artista brava għalkemm li hija business woman brava ħafna, sirt nafha dal-aħħar kemm hi impenjata fix-xogħol tagħha, kemm tieħu l-iktar li interessani fi Christabel kemm tieħu l-affarijiet bis-serjetà. Jgħid ippakkjat, ma nafx kif ta' rnexxilha tgħaddi minn ġurnata sħiħa, naħseb ġurnata tagħha tagħna hija 24 siegħa tagħha hija 48 siegħa. Din Christabel meta kellha seba' snin f'waħda mir-rexxti tal-iskola. Kulħadd jiftakar għal Kristabel meta tkellmet fuq il-wardens f'Xarabank. Ngħid il-Prim Ministru biex jgħidilhom li għal-parking ma jagħtux li ċitazzjonijiet. Jekk jipparkjaw ħażin għaliex ma jagħtux ċitazzjonijiet. Għax ma jkunx fejn ipparkjaw imbagħad. U mbagħad il-mami qalet ċitazzjoni għax għax ma kellix liċenzja. Għalt li għalt li ngħid ċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Qedtilha ħaqqek għax int ma għattilhomx biex jagħtuk il-liċenzja. Ġiet ngħidilkom propjament ġara hemmhekk għax għandi niftakarha. Eh. Mela kienet skadiet l-actual liċenzja. Eh.

In-nannu imut. U kull darba li lil Christabel nuruha dan il-filmat man-nannu, dejjem temozzjona ruħha. Sorry, emozjonata ħafna. Meta nara dak il-filmat, nibda niftakar x'tip ta' persuna kien. Papa kienu ħobba ħafna, l-ella tiegħi kien jgħidilha. Kienet kienet il-fessowda tiegħu għax l-ewwel tifla fil-familja minn naħa tiegħi u kienet l-ewwel tifla e, e, għamlet u nannu kienu ħobba ħafna. Maġibu l-lum jara Kristabel hemm.

Minkejja li f'ħajjita sabet ħafna bullying, xorta waħda ma taqtax qalba. Kont naf li kienet tiġi bullied imma ma qatx nagħmilha issue. Kienu jaqbdu ħafna magħha l-iskola kienet irċiev jittri anonimi wkoll li jimbuttaw għat-taraġ u ħafna minn daw l-affarijiet u jien kont ninkwieta u mbagħad il-ħin kollu ngħidlu qgħod attenta żomma l-puġġaman tat-taraġ tal-iskola. ma jmorrux jimbuttawk u jinnaf. Ta' kont zaħira, per eżempju, eh, kont inkun fil-klassi u eh, ninżlu għal qoddisa tal-iskola u kon nitla mill-klassi u għax inkun mor tajja fi proġett tal-iskola, per eżempju, nsibu mal-art bil-karti kollha miftuħin jew ġili sibt il-project books fil-għalqa ta' ħdejna. Irċivejt ukoll telefonati anonimi, ħa noqtlok, ħa tħaris warajk għax Ħa nagħfġek bil-karozza u neħodlok id-dawl t'għajnejk. Ġifieri dak, dak kien żmien ikrah għalija. Kienu jagħmlulek hekk jiġifieri? Iva, u anke, per eżempju, kont nitgħajjar ħafna għax jiena kelli ħafna pil f'wiċċi. U kienu jgħiduli t-tfal tiegħek ħa jkunu xadini kemm ħa jkunu koroh. Għax irrid nerġa' niftakar f'dak iż-żmien. Forsi minn bgħatt din l-ittra ma, Ma ħasibx li ħad tkun tħalli daqshekk effett fuqna bat. Ħallit. Xtaqet issir tabib u b'kombinazzjoni l-arus tagħha tabib. Jiena ġifi meta kont tifel żgħir ma tantx kont nhar it-television Malti, ġifi ma kontx nafa qabel qabel tqajt magħha sixth form San Luigi l-ewwel sena. Aħna kellna kellna l-istess ħbieb l-iskola u iżjed ovvjament iżjed qattajt ħin magħha, iżjed sirt naf fuqha, sirt naf li tkanta, u hija popolari f'Malta. Aħna għandna karattri differenti ħafna, jiena żjed relaxed u tistressja u ġieli tagħmilhom bigwar ħafna u tieħu l-kedet għal xejn. Jordan u Christabel jiggradwaw flimkien. Gradwajna flimkien, it-tnejn li aħna kellna korsijiet ta' ħames snin, kienet esperjenza sabiħa jminu li għaddejna mill-esperjenza kollha tal-università u naħseb kien eh, it was a nice ġviri frott tal-ħidma kollha matul dawk il-ħames snin. Ġewwa New York, Jordan jipproponi lil Christabel biex jiżżewġu. Morna New York u dejjem kienet ix-xewqa tagħha li kollha jmin esperjenza sabiħa fuq l-Empire State Building. u ddeċidejt li dak kien the right occasion biex biex niproponila. Kristabel eh, tfisser ħafna li, I mean, hija, I mean, aħna ilna flimkien disa snin u naħseb sirna ħaġa waħda over these past nine years, għas nimmaġinani minn ajra. Kristabel smajna li Se tiżżewweġ vera, se tiżżewweġ. Hekk jgħidu. Eh? Eh, ħa niżżewweġ. Biex nagħmlu rehearsal. X'rehearsal? Tat-tieġ, laqna? Jordan jistħi ħafna. Jiena nistħi ħafna. U dakinhar kont mistħi ħafna, jiġri kif kif kulħadd seta' jara ma kontx naf x'ħanaqbad nagħmel. 2014, x'Arafat. Jitħabbru l-finalisti għall-finali tal-Malta Eurovision Song Contest. Christabel tgħaddi bil-kanzunetta Laftri City. Kienet imsifra mal-ħajwa tagħha u mbagħad smajta titkellem minn fuq il-PA system tagħkom. Għattilent kif diġa taf, għattila metlix. Għatli jien issa ċemplu li ju ma konċ naf. Kif ċemplu l issa? Eh, eh, eh, għax konna nafu l-edha barra minn Malta. Issa ċemplu li. Sorry. Jien sibt li kienet taf qabel jien naf ħabba telefonata jew hekk. Daqqas idea ma kelli, daqqas naf xi bdejt ngħid, kont emozjonata. Kontu puntat jgħiduni intom jekk minn issejżbal li kif Se nagħmlu nagħmlu il-fontana tisfem ma' diska ta' Kristabel. Tilkom għan prova u fil-fat ekk għamil tu provajt fil-fat ekk inġara konna għamilna fontana Smart City mad-diska ta' Christabel. Sena wara Christabel jirnexxilha tikseb it-tieni post bil-kanzunetta Rush. Chris għaddej tal-finali. Sinjuri, il-mama! 2016. Christabel tikkompeti bil-kanzunetta Kingdom. U bil-kanzunetta Taboo tirbaħ il-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena.

Emozzjonanti ħafna. Emozzjonat ħafna. Enti meta tara lil bintek eh, titla fuq dak l-stage u tagħmel performance bħal dik, inti l-emozzjoni tiegħek tiġri bik. Bla kliem hu. Vera grazzi. Kelli samil sa 15 wara laqas irrit nemmen, laqas irrit ma konċ nafisni waħda Dawn qed ma konċ magħha backstage. Indur bil-wifqa u nitrijat. Fraħt imma xorta ma stajtx nemmen, bdejt ngħid le ma jistax ikun. Mbagħad wara meta bdejt nara l-filmat, bdejt nemmen. Christabel titkellem għall-ewwel darba f'Xarabank dwar il-kundizzjoni li għandha ta' saħħa mentali u kif bil-kanzunetta tagħha xtaqet tqajjem kuxjenza. Din il-kanzunetta ktibniha biex inqajjem kuxjenza. Kuxjenza dan huwa messaġġ ta' tama għal dawk kollha li għaddejjin minn xi problema f'ħajjithom, intom m'intomx weħidkom, tbagħtux fis-skiet, jekk jogħġobkom tkellmu u fittxu l-għajnuna. Jiena l-ħidma tiegħi mhix se tieqaf hawnhekk, anzi kif qal is-Sur Dalli ser tkompli fi triqtna lejn Lisbona kif ukoll, Wara dan kollu, jiena nista' ngħidilkom li jien ħa nagħmel dak kollu li għandi f'ġismi, bi ħġari se nagħti dak kollu li nista' nagħmel biex din il-kawża tant profonda, dan il-messaġġ tant profond ħa nwasslu u nipprova ngħin lil dawk in-nies kollha li qegħdin jgħaddu minn din il-problema. Il-kanzunetta Taboo għandha messaġġ interessanti ħafna. messaġġ li ilha titkellem fuq Kristabel. Jien naħseb wasal, wasal sew il-messaġġ. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca taħta lil Kristabel ambaxxatriċi għas-saħħa mentali. F'ħajjita Kristabel għandha żewġ karrieri. Dik tal-kantu dik tax-xogħol. Eh, dak biex ħarġilna l-compliance secretary Min kien jobsol li l-persuna li se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision hija wkoll kuntrattur. U ta' fissuq il-gaffa wkoll. Sa dan it-tant, Gordon u l-bqija tal-producers u diretturi jippreparaw il-music video ta' tabu. Wieħed mill-patterns ta' videos b'moħħi kien li nagħmel il-gladiator scene u li noħlom għal dawn l-aħħar sentej. Meta rebħet Kristabel mill-għada qed il-Marelli joqgħod x'imkien ta' Gladiator sin u qed tisma' hemm din l-idea forsi nagħmlu daw it-tabus flimkien isom qed jiġġieldu kontra xulxin. Ta' mbagħad ġitni l-idea li nagħmlu dik il-kaxxa bid-dawl biex tagħti dejjem inżommu l-kju u tlaqna bix-shooting tal-music video u inzertajna kollox, riħ, xita, sħana, xemx, minn kollox inqala'. Imma ħdimna flimkien tajjeb u naħseb kien riżultat tajjeb. Fatt li ħadd gost jekk tisma' ħafna mill-kummenti u għadni kemm tlajt Amsterdam u ltqajt ma' presses differenti u anke l-Eurovision dot TV u l-EBU, kważi daw jikkunsidrah bħala l-aħjar music video li sar minn 43 pajjiż, li huwa unur għalina wkoll. Hija artista hawn, mhijiex just kantanta. Hemm differenza bejn kantant u artista. Christabel hi artista tuħu tuħu ħsib kif tider hi biex tider tajjeb u l-aħjar kemm jista' jkun. Sepet tagħmel prestazzjoni bħalissa eh, tagħmel prestazzjoni tajba ħafna l pajjiżna. Gordon jiftakar li darba f'Xaraban kien għamel candid kamera lil Christabel. Dat-tim ta' Xarabank kien talabni biex nagħmel biex nagħmel candid. Is-song tagħha ġiet disqualified. Eeh, għax kellha eżami, kellha eżami ma setax tiġi għal rehearsal. Allura speċi il-produzzjoni ċajta kienet li ddeċidew li jiskwalifikawha. Christabel għandna problema żgħira. Qalli. Taf li batli email inti peress li nhar it-Tlieta waqt ir-rehearsal int għandek l-eżami, hux hekk? Eżatt. Għedt jew niddiskwalifikawha minn għalija jew inkella jekk ma tistax tiġi, fil-każ, sibli kantant ieħor ikkantaha hu s-song. Inti qed tibki hawn. Qed nibża' diġà. Sorry, sorry Forum. Sorry. Għalfejn qed tibki hi? Għax qed nippanikja, li qatt ma mortx għall-eżami. Li ma kontx naf, dibda ħadita ħadita ġifir belata mal-ewwel sal-għadma, li ma kontx naf li kienet dieħla għall-eżami dak il-ħin. Oh, bdiet tibki di, insomma, ċetra, u jiena bdejt nħu pjaċir inkompli inti għantija, U mbagħad qed nilha li ċajta. Ftit ġranet ilu tinsifirna. Ehm, konna sejrin niffilmjaw il-kartolina tagħha ehm, għaw il-Portugal. U għet għet nitkelmu, għalti taf li dakinhar kien kont diħla l-eżami, tra kont diħla l-eżami, għalti taf li għamil tlet kwarti jena, tlet kwarti jew xi nofsija ma nistax nikkonċentra u dak l-eżami ġabet 50 għaddit bleżat. Minkejja li Kristabel kollha ħafna x'tagħmel, Dejjem issib ħin biex tkellem lil kull min jibatilha messaġġ. Eh, tara kull kumment, kull kumment li jkun hemm, speċjalment fi music videos jew artiklu tittillajkjah u kemm bżonn tirrispondi kull fen. Dik hija xi ħaġa vera eh, ma nafx kif tgħidilha kelma, għandax li hija xi ħaġa speċjali li l-fans tagħha titrattom individwali, mhux taqbad u tikteb post li ringrazzja l kulħadd f'daqqa, individwali. U għandha qalb Vera tajba għandha qalb umana. Christabel hija persuna li tħobb in-nies, in-nies ituha l-enerġija. Christabel għandha bżonn l-enerġija tan-nies għax għandha ħafna enerġija x'tagħti. U dik hija xi ħaġa li hija sabiħa immens u li għalmet lili wkoll. Rigward il-Eurovision nixtieqla I mean Nixtieq ngħidilha good luck kemm lilha kif ukoll it-tim kollu li hemm warajha naf naf kemm ħadmu ehm, għad-diska l-prodott tajjeb I mean Umbat komplejna naw ukoll waqt il-music video il-dedikazzjoni u l-kwalità tax-xogħol tagħhom nixtieqla kull ġid li at the end of the day ħaqqa naħseb jiena. Għalkemm Jordan jistħi ħafna, xorta waħda jkantala biċċa minn tabu. Ma nafx, ma nafx ngħid nistħi nistħi. And I know, and I know, and I know that you hear my cry. Tears tell no lie. Chris, taf kemm inħobbuk, jiena missierek u oħtok, għalla volja xi kultant ma rrugx biżejjed, imma taf li qed ngħid il-verità. Mur hemmhekk, għamel l-almu tiegħek, inti diġà rebbi ħalina, l-importanti li meta tiġi lura tkompli taħdem fuq il-messaġġ tad-diska, li titnaqqas l-istigma li hawn u titnaqqas ukoll it-tbatija. Christabel, inħobbok itla' hemm fuq dak il-palk u għamel l-almu tiegħek kollu bħalma dejjem għamilt u li għamel il-mulej Merħba bih. Nawguralek minn qalbi kull suċċess ieħor f'ħajtek u jalla l-Bambin iżomm idejh fuqu, fuqek bħalma dejjem żamm. Inħobbok pupa.